Gbɔwò ko mano hafi makpɔ agbe, Hafi miaƒe xɔxɔ nava amlim. Ame ne tsi agbe ne xexe kɔ nɛa le ŋdia anya tsi gbɔ ya mi le anya yi ke wo do kɔ wɔshi le kpɔ le gbe ɖe gbe alo anya yi wo kɔ tɔ ye ʋe kpɔ le gbe ɖe gbe alo trɔ kpɔ le gbeɖegbe liƒo dzi tɔ mele mo. Wo ya va ya nya gbɔ ko na do dzane ko eƒe amakpa ƒuƒu ya ke le me. Na de zã ne sugbɔ. Ne de wo sugbɔ koa Wɔ ya xasa nya ya kɔ da ɖe anyigba. Kplɔ anyigba ne kɔ tsetsetse kɔ na nya veve kple wɔ na sɔ kɔ xlẽ. Ne na dze aha sɔ ɖe abio dzi ne na ƒom la ŋɔliwo aƒe vi me tɔ aƒe ga me tɔ pɛtɛ Ne ƒo mlɔwo vɔ pete yɔ ʋɔduwo kɔ ɖe edzi ko natɔ zo. Ne ebi kakaka ne ebi ko nalɔ ti ma sɔ da ɖe anyi. Protection ye ado ɖe zodome etɔ kpeƒekpeƒe kaka va ɖo anyigba. Ete nye nusu ete nye nyɔnu. Etsia ne nu gblẽ na ame ɖe mele edzi dze o ɖe wɔ ya ku tsia nakɔ fa akɔtɔ ɖi na amea. ne wòanɔ nene. Ye anya ƒe nu bubu fia ge mele ya nye anya ko. Ayi ɖe anya gbɔ ava gblɔ be ɖe pawa yi ke le si ne ku le ɖiɖi tsɛ etsi ganɔna me tumea. Yi dzi be ne kɔ pawa ma nɛ be ne nu gale sese lekeleke tsɛa ga ma vɔ le yi mekɔtɔ ku o. Atsu anya eteƒe ɖeke nɔna e- emenu gbɔ ʋɛ ɖe abe Eee abe kabedzia, àke tatatatatata aɖui. Ne èɖuia, nàɖe ɖa kɔ kɔ da ɖe anyi. Ne nu ke agava wɔe, ne nu ke agava wɔ kaka ŋkeke adre. Ŋkeke adre gbe ne yi wɔƒe ɖe, kɔ lavinda ɖe sia ɖe ke dzo dzudzɔ nɔ. Ko ne nàtu anya ƒe ɖɔ me kɔ tsi ke le me kɔ nage ɖe David da me nanɔ si. Efo nye ma ɖɔ kɔgbe ɖɔ ne ɖɔ kɔgbe atsɔ agbɔ ɖe ɖa ƒo. Vɔ eƒe tsi ma ke enu le mi fia na atui kɔ age ɖe ŋku dzi. Ne na ɖe be aɖo vivitsi na wa ŋku tɔlia la ɖe kɔfiɔ. Tɔgba zuma be igagblɔ zi ɖeka ke be anyame nu fiafia agadza yi dzi. Gake egbetɔ amitɔ ɖe fia akpe nɔ. Yoo. Amaya, wonɔ yɔ le yevu gbe me be forget me not forget me not ao ekpɔ be ne woɖi amea katolikitɔwo wolé ne ko akɔ ɖi ɖe yɔdoa me tagbe be yewomaŋlɔ teƒea abo gakea atia ŋkɔ le si Ŋkɔ yɛ le shi be ebe yɛ favi wozu nɔtsi. Ebe yɛ favi wozu nɔtsi le lé kari. Ama ya edana dɔ sugbɔ. Ama ya mefiɛ nyi sɔ. Na meɖe le wobe nu le dɔme nɛ. Enua le dɔme ne wowɔ be tekoa wo ya va kpa tia ma kpa tee ko ɖe na kɔto ŋdɔvi tukui ɖe ko na ɖe nuɖeke megatsaka ame ne nu bia glasi fa alo bia glasi ɖeka ŋdi ŋdɔ ne wòanɔ afɔ dzi ne wòakpɔ nu yiwo wòaɖe ete nye kuku ete nye nu ka vɔ ati yawo kɔ li na ƒe fia Etɔnye ƒe me ya le kpetɔe ge eme nɔ gbã ta ƒe nye ʋɔduxɔ nu eŋu. Aƒe nye aƒe lie ya. Ne yi ɖe bene gra tsi akɔ do ko na va do dza ne ko na le akɔ nu ɖe tsi ko akɔ do ɖe aƒe me ame ɖe te ƒo ŋɔli fi de o. Ete ƒoe de viwo te ƒo so ma ɖi fɛ. Ne kanuwo be tɔgbo alo ŋɔli ɖe be dɔ le wua fain. Vɔ abe ame ɖe ƒo de ŋɔli ɖe tsi. Ale ame ɖe va yɔ le sɔgbedɔ ɖe gbɔ, mawɔ dɔ fia o, maɖi o. Amewo ƒe ati ya menɔna aƒe me o, vɔa etɔ ye ƒe me ati ya le. Eya anye edoe. Ne yi ɖe aƒenye me evelia, eme edoe ɖe fuma. Ati ya megɔme ke ne ehoe ye efli ye sɔ tɔti wɔ adza le kɔ le lelema. Ega mele de wo go. Ye ta ɖe gbe ma makpa fifia kɔa eƒe amakpa ya ke eɖi ebi eva gbe. Eƒe amakpa ya ne exa se ya ne eɖe asi le ŋuti kɔa emlɔna abe ga Nyateƒe ga mɔ nu le ne mefia vivi aɖe anya be ale. Vɔ nye me mia fia yo. Bye bye. Yo azu ma ame ne tsi agbe triple seven na eŋɔ nye ma lɔ. Be yi ga do ame ne tsi agbe ne nɔ vivi ve yo kata le xixe kɔ ne adzi le egbe fi la. Be ŋkeke adzi me bia ve na viwo me ɖagbe. ne ame sia ame. Ee, tɔgba zu ma be di be agaɖe asi le nane ŋuti ne xexea kɔ nɛ. Ne ame ɖe le ye adzi do le teƒe ɖe ɖe nadzagbagba nafɔ egbɔ dome hotui ke meŋɔ ne fɔ hotuia nava klẽ adzidoa da ɖe anyi. Ne eklẽ da ɖe anyi ye eva gbɔa, nàdi gakpo ɖe kple kpe yi ke kpɔ be yeate ŋu le kpea nu wɔe na amewo fũu le fi ya. Kɔa ava ŋɔ adzidoa aŋɔe ato agbo ne kɔa ana ahe kɔa aŋɔe kpakpakpa doa ne yi. Ne nye nusrɔ̃la sia ƒe alɔtsinu tetetetete kple bred woame asieke asɔ aɖi ee ƒoƒoƒui akɔ bliba ŋua akɔ de eme agbɔ tututu ɖe eme na aƒoe ɖɔɖɔ be megagbɔ o ta na aɖe to aɖe so ke ne tutui kɔ te ɖe emea ne lɔna dzi ekpe ekpevi zɔzɔe ɖe ne ʋɔtruia ɖo ko nakɔ kpevi zɔzɔe aɖe ko naƒoe kpakpakpa. agblɔ be amegbetɔ ɖeke aso ɖe ye ŋuti atsi tre ɖe ye ŋuti be yeaɖe yi ma gbe ɖa le ŋusẽ yi ke le mea nelé amea mi. Ame ɖeke mate avi do ya be nyemate ƒu akɔe o. Ee, kpakpa mewuna dzi do na amewo ɖo ʋua ne dze dzi no kpa yi anye tre vɔ baba na ame o. Vɔ nuya me le fiafia ma, tɔgbe azuma be yi fia kple yi medzi. Adzi do makpa ya te kpe ɣedzeƒe eto ɖo ƒe dziehe ko. Akɔ de ze ɖe me. Adzi ela ke kutsi gbe shi mo ku. Akɔ da ɖe dzi ko awu koklo yibɔ ne wa nya ma ze anɔ si o. Anɔ lele ne kata ŋu ne ela wɛ. Enu na dzi ni me nu na sɔ ɖa dio. enu nàɖee ha mumu. Vɔ nu yeafia ame ɖe, ye medzakɔ da ɖe xexea me xixe kɔnɛa dzi. Ne ame ɖeke le nye aƒenye vɔ dzi, alo edi be yeatitre etitre ɖe ŋunye, titre ɖe aƒenye agbe ŋuti, ne wɔea adzidzɔ la mi amea, ne amea wɔ adzidzɔ la mi. Vɔ wɔ ame yi ke kpɔ be yi me dɔ me kɔ ɖe yi nɔvi ŋuti. Ame ɖeke me nu mebia ŋu na yewo kɔa? Ne ewɔea, etɔ nya lu faa kɔku, agba nu didi bɔ me kra na mele o so dɔme le wo ve, aɖe gbadagbada ku ɖe dzi me tsi adze o. Ga na fa, fo ga, eƒe atse dze dzi. Mama nye kpɔ me tɔa, matse dze dzi. Etɔ nye nɔ, Maria, matse dze dzi. Enɔ nye kuku se tɔnye datugbɛ ƒa tse edze dzi tɔgbe nye gbologa ƒa tse edze dzi si tɔ tama jalele ƒa tse edze dzi bokɔ tu dzi so abe nyina se eƒa tse edze dzi lo bye bye.